Pa repartishon di asiento, solamente votonan bálido ta konta. Aunke ku tin hende sa duna un nifikashon na voto blanku, ta importante pa bo sa ku lei di elekshon no ta duna nifikashon na dje. E ta kai den e kategoria di voto inbálido. E persona ku vota blanku ta konta solamente den e kategoria di kuantu persona a bai vota. Pa mas informashon por subi nos wèpsait òf social media. Bo voto Bo derechi. KSA ta sòru pa esei. Si bo tin años ta vota òf si ta pa promé biaha, vota por sinti komo un responsabilidat hopi grandi. Pasó, kon ku bo mir'é, bo desishon ta kontribuí na gobernashon di nos nashon. P'esei ta importante pa bo sa kon pa vota. Pa bo voto ta balido. Cu e potlood cora, yena e ronchi dilanti un nomber. Por vota pa un hende so di un partido so. Si bo ke pa bo voto conta, yene cu e potlood cora. Pa mas informacion por subi nos website of social media. Bo voto, bo derechi. KSA ta sor besey. E papel di vota òf stembiljet ta e papel riba kua bo ta vota. E ta un papel hopi importante i di gran balor. P'esei tin e firma di presidente di KSA parti patras di e papel pa bisa ku esei ta e úniko papel ku por vota riba dje. Riba e papel di vota tin e listanan di kandidato ku ta partisipá na elekshon. Kada partido ta haña un number i un koló riba e papel di vota. Despues ku presidente di urna verifiká bo informashon personal, bo ta haña e papel di vota pa bo por vota. Si bo nota algu ku no ta kuadra na e papel di vota òf bo a hasi un fayo, indiká esaki mesora. Pa mas informashon por subi nos wèpsait òf social media. Bo voto, bo derechi! KSA ta sòru bsei. Pa e dia di elekshon kana ordená, tin algun regla ku abo komo votadó tin ku kumpli kuné. Pa mantené un urna limpi, kome i bebe den urna no ta pèrmití. Pa garantisá un ambiente tolerabel na urna, no ta pèrmití pa huma òf vape den urna. Pa dia di elekshon tur kos na urna kana ordená. Bo aporte ta importante. Pa garantisá sekresia i privisidat di abo komo votadó, no ta pèrmití pa saka potrèt òf filma den urna. Pa salbaguardiá bo derech di voto, no ta pèrmití pa bende bo voto. Kòrda ku bo voto ta personal, pues bo no por vota pa un otro persona. Pa mas informashon por subi nos wèpsait òf social media.

Tu lo ga mai tu cos ta cera increibel cu mi awor si tu mi hende nan bo nochi sorry pa esey tur mai tu cos ta cera pero nos stay back atrobe si exclusive den cuater aña di gobernacion Corsou a bay dilanti of e la keda para. mesun kaminda. Ta nos kuminsá promé k'esei. Bo ta ban nos p'e filis bonochi. Bo bini atrobe den nos programa Let's Talk. Bo mensá nos ta den nos den nos mañan ku Dios kier ta elekshon. Anto nos ta dediká nos programa Let's Talk den e e e e dia di mañan ku Dios kier pa elekshon. Am Bo ta haña ku Kòrsou a bai dilanti òf el a keda pará mesun kaminda di e kuater aña? Richardson, na prome lugá felis anochi i tambe felis anochi na tur e televidente, oyentenan ku ta bai ta wak e live aki. Danki pa e oportunidat un bia mas pa ta hidi e programa di Lets Talk. About di bo pregunta ku Kòrsou komo e ta ripará ku Kòrsou a bai dilanti òf nò. Laga nos hopi sinsero ku otro.

Tabata tin, tabata tin cambio ere. Ah, bo ta mira ere, Rick? Cambio ere. Bon, bo mesa, nos ta wende, nos ta vota, nos no ta mara na niun politico, nos no ta mara na niun partido, nos ta un vot, nos ta un votador, nos ta haci derecho di nos voto, anto esey ta buta cu nos tin amplio derechi di opina loke cu. nos a mira den e kuater aña dje. Bo mes sa, den promé kuater aña e e e e e gobièrnu a kai manera nan a yam'é saka stèker. Laga nos kohe e tres ministernan di PNP ku laga nos kohe na promé lugá Mimi ku ta lider di PNP. Ki abo por do Nelly den su trabounan ku el a traha promé kolega Cuatro Island ku ta tres aña asina. Bo sa, nos tin ku mi kuminsá sniki na na mi poné den e manera aki, un tiki mas fásil, igual ku ora e gobièrnu ke a sinta, nan a sinta den un periodo hopi difísil, den e sentido ku nan mester a. Ban op loke ku e e gobièrnu anterior tabata bezig kuné kaba di bi ku tabata kofi, dus nan mester a bai van esaki op pa nan por a sigui i traha pa laga nos bisa bienestar di Kòrsou. Dus nan a yega haña nan den la ami ta bisa semper den un labatiba anto ku nan mester a purba moda di hasi lo máksimo pa por a. logra saka kara no solamente di e gobierno so pero tambe pa e partido y tambe pa Kòrsou kompleto. Si nos pue por ehèmpel señora Larmonie Cecilia e tabata un minister lèt mi bisa asina aki un minister ora bo wak bo su si ta su si y su no ta su no. E no ta bai bisa bo por e hèpè un kos ku e ta bai duda den dje. Si e ta bisa bo e ta hasi e kos aki òf nò mi no ta hasi e kos aki. Dus si e bisa bo ku e ta bai e ta bai all the way. Si e bisa bo ku e no ta sinti ku e kos aki ta e mihó opshon e ta bisa bo e seitá. Dus señora Cecilia Harmony tabata un minister pará den su sapatu i loke el a hasi pa ku e laga nos bisa e Tarea of e um, e pakete ke tabata tin pa e, e karga su responsabilidat kuné sori um, el a sesei na na su mihó posibilidat ke tabata por. Nan nos kue tambe e, e, e minister, mi ta kòrda awor aki ku tabata atendé ku e kosnan di Granshi, ke kòrda tur fe mi kabes awor aki. Um. Ki bo bo bisa di esei? Pasobra esei bon pa mi e no a bin masha dilanti, pero tambe el a hasi hopi bon kos pa upgrade Kranshi, upgrade luga y de ahí pa wees cu nan a bisa Simon tin cu para warda o akela bay mas lihe. Ki ki bo bo ampion tiki riba e minister ey tambe? Pasobra Kiet Martina te, es un fra el a bin den mi cabes. Ki bo bo ampion rato riba Kiet Martina cu tambe ta di PNP? Bo sa, el a hasi un bon trabou den e sentido kual ku no ta tur loke bo tin ku loke bo hasi bo tin ku laga nos bisa publika esaki ku pa hende mira ku hey mas esaki mas esei mas esei prima pero el a hasi su trabou manera debe ser i el a hasi ku awor aki laga nos bisa no solamente krantje so pero henter e Tur e departamentonan ku ta kai bou di Kranshi ta na un nivel un tiki mas haltu ku loke e tabata promé. Esei ta bèrdat. Mi ta mira tambe wòki kon nan ta kana mas liye na Kranshi. Mi no ta tende reklamo mas tampoko, komisario. Kosnan ta kana liye. Miner Sèntje, esei ta esun ku ta skor mas den PNP pasobra el a yega hasi e trabou. nos bo ta sina. Abo ku ta den hoteleriya, bo ta traha ku turismo, bo ta traha ku biahe, barku, avion, ku tur e konei. Esei mi ta kere lo bo bo ampia mas riba dje pasobra mi resencha a Ami un kos ku mi tabata ke pa Kòrsou bai den plano internashonal, manera Aruba tabata ta, manera Aruba ta. Esei tabata mi vishon. Ei, mi ke mira Kòrsou den plano internashonal. I no keda bai Hulanda, Hulanda so. pero bai otro caminda manera Dubai manera esma te na bai Dubai na bai unda na bai unda lugarnan cu no conoce Cursao e dia na conoce Cursao ki ki bo por duna mene esencia de lo ki bo por ampi riba mene esencia. Bo sa um ya di esencia mi no por bisa masha pero loke mi a mira si cual cu e loke el a haci pa cu su um carretera um el a profila hopi bon den sentido di purba bende Cursao mas. Tantu ku ta posibel, purba monda di halsa e turismo di Kòrsou na un nivel biki mas haltu, den e sentido ku purba monda di laga mas buelo baha na Kòrsou, purba monda tambe di laga mas barku, mas krusero por bin bèk Kòrsou. No solamente bin bèk, pero ta tin kruseronan ku a bisa ku nan lo ta bin Kòrsou mas, kual ku e la logra esaki kua ku nan ta bini Kòrsou bèk i tambe ya nos por mira komo e turismo den su totalidat laga nos bisa a floresé den e sentido ku loke el a hasi tantu pa pa ku krusero kua ku areoliña tambe nos por mira esaki bèk kua ku mayoria hotèlnan tabata laga nos bisa basta yen ku nan por a saka nan di ya laga mi ami ta si. Nos ta bai mes ora pa MFK, komisario sa i tambe esei si a goberná kuater aña siguí. Nan nos kue Minister Van Heydoor Enseñansa, kiko bo por ampia riba esei? Di so ta tin hopi reto, ta tin hopi reto pe, comenzando alo erco, calor, enseñansa, awa ke nos ta neutral, el a yega cu hopi reto, esey ta uno, erco, haci mester upgrade enseñansa cu tur e coney, pero pa abo como ta mir'e, comenzar con bo ta analiza meneer Venanito, pasobra ami pa ami el a haci. El a si basta pa enseñansa cu si mi wak anterior esaki bo no a si ta tin welga mes welganan chiki chiki chiki pero no welganan grandi cu ta paralisa scol por completo. Manera bo a bisa caba e si ta berdad si ta caso nos por mira si ti tabata tin un adelanto di esaki ya nos por ya mi por bisa si un Bo ta mira un adelanto extremo, pero tabatin adelanto si, den e sentido cual cu mayoria scolnan a cuminsa a upgrade nan sistema, tanto pa interno y tambe externo. Hopi bia nos ta reclama, si, mester pone un erco na scol, cu torno, cu bolbe, kese nan. Prima. Tin bia nos tin cuba cu esaki tambe, den e sentido cu Nos komo hende ta dependé di gobièrnu, gobièrnu, gobièrnu, pero nos tin ku wak tambe kiko nos mes komo organisashon, nos mes komo skol por hasi. Anto, a base di esaki nos por sigui wak kon leu e parti di gobernashon por yuda, bo a komprondé, pero ku nos ta sinta warda laga tur kos kai riba gobièrnu, gobièrnu tin ku yuda, gobièrnu, gobièrnu, gobièrnu, nunka nos ta yega kaminda nos tin ku yega. E asuntu di nos bisa tambe cultura, como ta haya cu e la hende cultura carnaval, sehu cu tur e cone. P'esei e cartera e tambe la cay bo iche tambe como sa e por a. Correcto, si mi nota era e tin e cartera di Ciencia y Cultura tambe mi kisa y Deporte si mi nota era. Y tambe deporte, con e la handle cu tur e deportenan tambe ey. Sí, dus ya na Kòrsou nos a mira kual ku deportenan a kuminsá lanta kabes basta haltu den sentido kual ku e vèldnan kual a wòrdu limpiá tabata tin vèldnan ku a wòrdu kompletamente renobá, laga mi a mira asina, tantu di futbòl komo beisbòl. Pero tambe e tabata presente tambe na hopi okashon kua pa kosnan di deporte, kosnan di kultura, por ehèmpel karnaval, seú, esena kual ku no ta solamente ta laga mira ku hey parti di gobernashon tambe ta purba modi di ta den e picture dus den den visualidat di e hendenan pero tambe gewoon bo ta mira ku nan tambe ta drag bai na ku esaki. Oké, la no, men lo bira e bèk mester la kuminsá na pek pisas, pero la nos bai bèk na e lida di pek pisas ei. E, pa ami, pa ami su opinion personal, el a move muchu ketu. Bo no tabata sa kiko ta su, kiko el a logra, la nos buti asina. Bo no, bo no a mira akshon. E tabata papia mas, pero akshon tabata ménos. Kòrda rumannan? E programa aki ta debí ku nos nos no ta mará na niun polítiko, so nos ta bai pa parlamentarionan tambe. Nos no ta mará na niun lider polítiko, ta solamente nos ta duna nos opinion komo votadó, komo hende ku ta biba, nos hasi derechi di nos voto, nos no ta nos no ta periodista, nos no ta nada. Nos ta hasi nos kos manera mester ta, komo un hende si un pueblo no por papia, nos si ta papia pa e pueblo. Pero ami ta haña komo. Pe kisas pa ami e no a move manera mi sa ta pasobra e tabata mas ketu. Pasobra el a move mas ketu. Bo ta mira akshon si, pero mi sa bo no tabata mira e konan ke tabata hasi òf e konan ke el a logra. Bo sa, pa mi ta hopi sinsero ku bo, mayoria bia hopi hende bisa si un minister, president. No ta esun ku tin ku sali basta handle ku tur kos, mas bien un minister president a anda bisa move in silent. Anto mi ta kere esei tabata un di e mi ta bisa e táktika pero por ta esei tabata un di e kosnan ku el a usa ku a pone tòg ku e gobièrnu tei ke tu bai eksistente. I e el a handle seis hijo mi bon, seis mi por papia. Cada sí. be ku tabata tin conflicto, el a soru pa handle e conflicto pa bo sa pa e cos no para bira un problema. Como sa, ese i seguro, Correcto. ese i botin tu razón. Na nos kue um, minister Cooper. Aviacion ta dicié airport y tambe instructura. Como ta aña instructura y tambe con e la hende cu aviacion? Nan nos cu esi di. Bo sa, for di temporada cu el a haci su bo trabajo cual cu normalmente. Enanan ku ta kore outo, vooral outo, bus, e kiponan pisá ta si nan ta paga un montante di sèn turaña kual ku eingelik e sèn aki ta destiná pa drecha e karetera di Kòrsou. Dus el a kue e sèn aki el a us'é pa asfaltá henter Kòrsou, anto esei bo por mira esei bèk lo cual cu a sosode durante e cuater añanan aki. Pero laster temponan aki tambe e tabata e caritera di e parti di aviacion debi cu Minister Sancho no tabata tey mas den Gobernacion como Minister, dus el a tuma esaki tambe over y e tabata encarga cu esakinan y tambe laga nos bisa loke Sancho a bay laga el a cu esaki y sigui cune y Te cu aworaki si mi no te ra, e ta dunando fruta. E ta dunando fruta, esey, esey tambe. Ya, mi, mi, nos un poco e minister yanga, pasobra e dura hopi den, den, den salu, salubridad, pero ami ta haña cu salubridad ta bay, ta tin hopi problema, y mi ta kere esey, si MFK no a handle e salubridad hopi bon, dan nos cu esey banda nan. Hasta salubidat y y art y cultura tambe comenzar nan tambe ta cay bao di esey tambe. Esun di cultu esun di art y cultura pie cu pesca nan a handle bon pero mas den part di salud tabata tin hopi conflicto. Ami ta hen cu MFK no a handle esey hopi bon. No, ese ta e berdad. Bo sa, e parti di salubridad ta un cartera hopi, no difisti, pero e ta requeri hopi energia, e ta requeri tambe hopi esfuerso, pasobra esaki no ta un algo facil cu bo por bisa, bo sa, den un, dos, tres bo por handle esaki. Anto mi ta kere bo mester echt Direct bo mester yebe esaki pa bo por funciona manera mester ta. Y si bo no ta un hende asina debidamente ya bo ta bin bo ta bin cay atras anto ya cu e cosnan no ta bay sigui cana manera mester ta. Y mi ta kere nos por nos por a mira esey tambe na momento berdad cu e Señor a tabata como minister Hospital no tabata bai bo mak manera mester ta, laga nos ta hopi franko ku otro. Tabatin hopi problema tantu na hospital, na hap, ku spesialistanan. Des tabatatin diferente kosnan ku tabatatin problema kuné ku mester a wòrdu diregel, ku no a wòrdu diregel keseinan. Anto esakinan a bin kai atras. Laga nos ta hopi franko ku otro. Ta te ku ora minister ta. Manera mester ta. Sí, dal bai, dal bai. Sí, des te ku ora ku minister di la ku nos tin mele ya a mester mester mi esun ku ta saka e sèn pa Kòrsou. Silvania, Silvania, Silvania, sí. Si esun cu ta saca exam pa Corsou a tuma e carretera aki tambe over, bia mi por bisa e no a bay manera mester ta, pero si ta ba di adelanto den sentido cu bo ta mirando cu e ta haciendo su lo maximo esfuerzo tanto pa buscando specialistanan for di afo pa por bin na Corsou pa bin eherce e trabou y tambe pa Baha e, laga nos bisa e wachlijst ku tin awor aki na CMC i tambe na HAPKC. Dus mi por bisa si ku el a el a tuma e kartera over, el a hasi su máksimo esfuerso i nos por mira frutanan. No, no, mi ta bisa ku el a duna mihó fruta, pero el a kuminsá duna fruta. Dus awor ke mi ta kere mas bien si nan logra haña e chèns pa sigui cu e gobernacion, mi ta kere lo nan por hiba esaki na un nivel un tiki mas alto. Nos ta nos a caba cu di mes e e salubidad awor nos a switch bay pa Minister Hato den Husticia. Como a ta haya? Mi ta haya ami den mi experiencia di Husticia. Ami ta haña koda opinion personal komo votadó, no ta mará na niun polítiko pa nan pasobra nan bolbe bisa ripit'é kò aki pasobra tin bia hende no ta komprondé no, tin hende no ta skucha, nan ta tende, nan ta skucha. Positive Media ni Les Dot no ta mará na niun polítiko, ta gewoon komo opinion komo votadó nos ta bin riba esaki. Minister Hato pa ami el a tuma e komo yòn, trinta i ocho aña, den tur e ministernan a tuma e kartera di di di hustisia ei hopi bou di kòntròl. Mas si ku ta tin sierto ku bai i bini entre sindikatonan i tambe ministerato pero e la hèndel e asuntu ei hopi bon. Den kiko? Mas outo pa polis, mas visibilidat. Camera tambe el a bin cune bek. Brantweer cu nunca uen niun e ministernan anterior nunca no ta tin atencion pa nan esaki a buta atencion. A habri port a habri school di police comisar assi a habri cosnan pa hende por bin solicita pa bira police. Como daña minister Hato como un di esunnan di mas yong como minister como daña kilahendel cu cu e cartera di husticia. Bo sa el a handle hopi bon el a el a manage esaki na un sentido pa e edad cu e tin y tambe e responsabilidad cu e cartera ey ta rekeri el a haci esaki hopi bon y bo por mira tambe frutonan con cos ta bayendo awor aki mi ta bisa e cos ta bayendo dos shen por shento bon pero I riba e rumbo ku el a profilá nos por bisa ku nos por mira kambio i nos mi ta kere mi por bisa ke tambe tabatin hopi kambio den e sentido no solamente pa kuerpo polisial, VKC, kesenan pero kon tambe riba e tereno hudisial anto el a hasi esaki tambe na un manera hopi no solamente stratégiko pero hopi na un nivel di laga nos bisa ami semper ta bisa un nivel di internashonal e la ik ik. Komo hóben òf komo yòn ku e ta, mi ta kere ku bo kue un forbeldu riba e paisnan afó kon nan ta profilá riba e karteranan aki. Anto bo implement'é riba nos pais, mi ta kere e lasta aki tòg na un manera hopi bon i strukturá. I tambe kon traha huntu, no? Komo traha ki tres islanan, Aruba, Boneiru, Kòrsou, no? Comenzá hasta con pa bay Aruba, con Aruba ta handle cu camera pa e tambe bin introducele na Curaçao pa wak con ta handle cu camera. Comenzá e unidad entre e tres islanan, ami ta haña cu esey tambe el a cu eley hopi bon tene. Laga nos bay cu esun cu ta the hot topic. nan ta minister di Vane nan a batié na tur banda nan ta ke ta kaba kuné e tambe ta bin bek kaba ku nan pero kon bo ta haña ami ta haña ku el am hendel ke sèn di Kòrsou un manera el a bisa el a fia un bia na Hulanda pero esei tabata e karté esei ta manera nan ta bisa Loke ke e gobièrnu anterior laga atras ta sigui ku e otro gobièrnu tin ku sigui ke trabou. Lo bon manera ke mi ke mi kuminsá el a yega aña ku un situashon pero el a hèndel ku e sèn di Kòrsou hopi bon ku tin sèn den kaha pero awor aki manera nan ta bisa ta tur hende ta batié awor mi no sa ku hopi hende ta kòrda ku. Ora cu tin un hende popular mas bo batié, mas popular bo ta siye, pasobra hendenan ta bisa di con bo ta keda batié cada bes asina. Pero laga nos wak e trabou cu el a haci den e a base di cobransa seny den caha pa Goviano. Como ta elende cu e? Ami ta haci elende masha bo mes. Bo sa, na prome instante, hopi hende ta contra di e Hopi hende laga mi ya mi laga mi bisa esaki sino ke sorry ku mi a bisa asina hopi di e no solamente e ex ministernan parlamentarionan ta kontra di kon pasobra manera mi a kompronde ku a eksonerá algun hende i otro si unu no mester a eksonerá tur òf mester a kobra tur dit dat prima. Laga nos hopi sinsero ku otro, manera m'a komprondé tabata tin un algu pasá kaba dor di e gobièrnu anterior kual ku e a bin sigui kuné kual ku e hendenan tabata ta haña òf e hendenan por haña eksonerashon. Dus e a sigui kuné i ya esnan ku el a haña a haña esnan ku no a haña ya Pero nos por mira si cu loke esenan cu el a purba hala aden a wordo manda bek pa pueblo, siendo, laga nos bisa, tanto e pensionadonan, hendenan cu a haya premi, bashi premi, cu no premi y tambe instancianan cu tambe a cuminsa mira esaki bek cerca nan. Awor nos por bisa, Sí, kisas ta un bia sola hasiele. Ami, den mi, den mi bista, ami por bisa sí, ku si el hasié un bia, prima. E otro gobièrnunan no hasié niun biaha. Ke men di, Awor ku el hasié, ami ta haña nos tin gugene den e sentido kual ku, Bo ta mira cu e cen di pueblo cu a bay den car di gobierno a bin bek pa pueblo den e sentido cual cu e pensionado nan ta mira esaki algun fundacion nan nan tambe a cuminsa haya parti bek di esaki cual cu ya bo por bisa cu e tambe por a coge e cen hinki den su saco of pone manera nan ta bisa friends and family e tambe por a esaki pero no En bes di hasi esaki, el a kòrda riba, Bo sa, mi pueblo, mi hendenan, ku ta umbiá baña, por ehèmpel, dos shen florin, no bo mester kontentu ku baña dos shen florin ei, pasobra den e gobièrnu dje diesdos añanan anterior promé, bo no a haña ni un florin ke mende. Awor ku baña dos shen florin, bo mester ta kontentu ku esaki. Awor, bo ta bisa, ami ta bisa manera p'e, Bo sa, ami ku tene bon kaba, pakiko mi tin bai? Daka nos bisa bai hearing ga bisa si pero a bisa in waña bo tin ku kòrda riba esnan ku tene ménos ku abo bo a komprondé pero hopi hende ta pensa esei e hopi hende ke mandi ami ku ami ku tene bon tambe tin ku haña awo dikon abo tin ku haña ku bo tene bon kaba sinda ku bo por laga e duna espacio na esnan prome cu no tin nada pa tambe haya algo. Bo ta bisa cu nan tin cu haya hopi pero nan a sikier haya algo. Anto hopi bia nos bay critica si ta un par di hende so haya esaki of bo ta tende hopi dia e parlamentario nan ta sali bisa cu si, dicon, yan si haya, pit no a haya, ken si haya, ken no haya. Bo ta bisa Awor cu tin cu ta cuminsa duna ta malu, ora cu no ta tin mes nioe no sali reclama bisa nada, ke mende yoga mi ta puntra mes unda e balansa ta. E laga nos caba cu e ultimo cu ta Partido Camp, como ta Ekel a preferi haci su mes e trabao den e tiki. Ti ki momento nan ke tabata ta y como ta haña kela profelisa den den e Bo sa den e lastu den e lastu luna nan ku kem a sinta huntu ku MFK bo por mira ku nan a logra ya mi ta bisa ku nan por a hasi hopi pero den e tiki tempu ku nan ta tin nan a pruba hasi algu anto kual ku mi ta kere awor aki nan nan a haña e chèns pa demostra kiko nan por anto awor aki ta Ya ta pueblo tin cu bay laga no a mi ta bisa siempre pueblo tin cu bay dicidi awor ki ken nan ke como ta den gobierno des como minister of esnan cu ta bay den oposicion coalicion des ta tin pueblo tin bay foto pesa aki. Esey ta sigur. Laga nos bay den parlamentarionan of den parlamentarionan y laga nos cu e prome MFK. Como ta aña nos no ta menshonan tur cada un aparte. Como ta e cu nan a haci nan trabao? Manera un Bram a bin hopi dilanti, un Ramon Young tambe a bin dilanti. Esun Young ey, ey mi ta acorda su fama ora aki tambe. Dos nan ta tambe cu a bin hopi, hopi dilanti. Nan ta sali papia. Laga nos cuenta sincero, JB Doran, mi no a yela bin hopi dilanti, pero. Tòg e ta mester su trabou, pero komo ta haña e parlamentarionan di MFK a move den e kuater aña? Bo sa, nan a move den e sentido manera nan mi ta bisa, dor di nan lider mes mi ta kere, ku ta un lider hopi fuerte pará den su sapato, a purba moda di ta mas, laga nos bisa, mas. mas trankil ku ta posibel ku nan por a goberná na un manera mas responsabel, anto no tin ki mas na òrdu. Anto mi ta kere esei por ta tabata e e laga nos siña mele e sekreto di nan kual ku tin nan awor aki hopi hatu i tambe ku a gana kurason tambe di hopi hende. Oke. A nos kuemisora PNP tambe, komo ta haña nan a profelisá e parlamentario foral e dosnan ku a bo por ta krítiko ku tur kos, bo por tin bo mes ideologia manera ta bisa, bo mes opinion personal, pero manera mi ta bisa, manera ami ku Exclusive nos por tin momentunan di no ta tur ora nos por ta di akuerdo ku otro, pero esei no ta nifiká ku mi ta bai tras di su lomba bai dal un kuchú. pasobra mi no ta di akuerdo con e. Pero como ta haña e parlamentarionan di PNP a proflisa pa ami e dosnan se e dosnan mi ta cuadra nan nomber cu tambe pa mi pa ami si mi tin cu duna nan un punto pa ami mi ta duna nan como un shete y mei pasobra pa ami bo por tin bo opinionnan personal pero mi ta haña si cu bo mester la dul deal mas profesional mi ta sinti pa ami como un hende un pueblo un fotado mi ta sinti cu bo a traha e sistema di mi ta hari saca gente bo dilanti nto trae bo loma mi ta dal bo un puñala esey ama a sinti. Bo sa como pmp's mes mi ta kere como lider cual cu ta mimi mes mi ta kere a Kera trese laga nos hende un shif den e e e partido dikon pasobra ora bo wak riba e partido tin hopi hopi kara yòn anto komo kara yòn bo sa kaba ku ere e generashon kual ta dos diferente generashon des bo ta den e generashon laga nan habla den mi antaño no ku e nan ta hende bieu pero e generashon antaño i tambe e generashon nobo Souiso e generashon nobo su pensamentu ta mas mas no lié pero mas laga nos bisa mas hanshá, ami ta bisa asina bo mas hanshá komo ku e e pensamentunan di e hinennan di un tiki mas edá. Pues mi ta kere pa trese un balanse den e partido mi ta kere Señora Larmony a hasi esaki huntu ku su team kompletu pero no sin ku para ketu si manera ku bo ta bisa ku algu Tabata tin hopi konflikto no solamente ku e lider kua ku ta sierra Larmoni pero tambe ku algun di e miembronan kua ku ta riba e lista di esaki kua ku a trese hopi nan mester sa hopi vrum vrum den e partido mes kua ku ta tin ora ku nan no ta di akuerdo ku otro kua ku ta ta tira kos den el aera anto otro hende un manera ya bai pruba modo di saka futa kiko ke esakinan dus mi ta kere si esaki a wòrdu solucionano manera mas of usando mas profesionalisa. Mi ta kere e ora ei e partido lo tabata ainda den gobierno gobernando hunto cu mfk. Ami ta pensa esey of ami ta seta mi humilde opinion. Pero mi ta kere si den e partido tabatin hopi cosnan cu a cambia, hopi cosnan cu no ta manera antes mas, laga nos topi sincero. Pero nos mester ta realístiko ku otro kua ku e generashon nobo aki ke mira algu otro, ke mira un kambio, anto pa mira kambio bo mester en bèrdat erenan masión ku tambe tin e mesun mentalidat awor aki kompará ku erenan ku tiki mas edat. Pone abo ta masión ku mi pero sikiera nos ta yega na un akuerdo, no ku mi nos ta yega nos ta palabrá un kos anto mi ta bira trai bo lomba bai papia. Un otro cos chaya banda yo rey pa mi bo no ta bo no ta bo no ta sincero cu bo mes yo rey bo por ta young cu tur cos cu bo mes ideologia pero bo mester ta si bo mester ta nos bisa un hende di un cara si no no dos face no dos cara la nos bay mesora cu man pa ami den. den parlamentario atrobe opinion personal e lider pa mi mi no sa ki ora e ta pisca mi no sa ki ora e ta carni mi no sa ki ora e ta e ta e ta e ta e ta e ta real mi no sa ki ora e ta fake mi no sa ki ora e ta positivo mi no sa ki ora e ta negativo pa ami e ta straal mas tanto negativismo ku e ta stral algu, pasobra kada bes ku e bin ta bati, ta bati, stral uit mata la nos banban kibra. Wak, si bo ke pa hende ku e sempatia ku bo, no laga hende ku e un, no laga hende haña ku e un fadá ku bo, pasobra ami di Sao Flat, esper mi tene señor e bin radio, m'a bira e radio, pasobra mi tin un problema, mi ta bisa Flat, por isei hopi hende ta bisa, ai na, koikens bo ta bisa, no. Ami tin un un pensamentu personal ku mi oido ta tin hende ku su oidonan ta masha kuidadoso mes nan no por tende tur kos pero bo keda negativo negativo negativo negativo ta yega un momento ke hende no por wanta e negafitivismo ei mas anto e ta kuminsá ku enfadá ku bo manera ami di bir ku mi ta handle ku hopi kos positivo mi no por ta den kos negativo mi mester ta difouka asina Pero pa ami e señora e lider di man ey no hopi hopi sorry pa ami si mi tin cu dun'e un punto mi ta dun'e con un cinco punto cinco pasobra mi no sa kiora e ta pisca mi no sa kiora e ta carni mi no sa kiora e ta positivo mi no sa kiora e ta negativo mi no sa kiora e ta real mi no sa kiora e ta fake. Bo sa for di temporada cu mi ta kere ejemplo yo bo ta bota na cabes di e partido.

E ta un e lider awor aki kual ku ta lider di man pen ta e mihó lider skohé pa e partido den sentido kual ku e señora aki laga nos hopi sinsero tabata den gobernashon kaba di e las di hopi kos no mi ta bisa negativo pero kosnan sin pia sin kabes i pa bo pone hende aki komo bo lider. i nan mi ta kere hopi cos ta bay robes caba den e sentido cu ami ta haya pa e partido mes ta haya chance di saca cara nan tabata por a pone señora Camelia Reumer cu at least ami ta yam'e semper cu su cara sin hueso e por logra bo sa camufla e cos un tiki pero. Riba e lista mes, sorry? Riba e lista mes, mi no por gaña tin henenan cu tin èg hopi bon curason den e sentido cu cu ta para cla pa traba Kòrsou i no pa nan propio benestar, pero cu semper bai bo wak bon, semper ora bo wak un lista, Fora riba e partidonan ku no tin hopi fanatikada, fanátiko, laga mi ami a habla asina, nan ta pone tur e hendenan ku bo sa ku un humilde kurason, nan ta pone nan te abou di riba e lista, nan no ta ekskluí bo pero nan ta pone bo te abou riba e lista. Dikon? Pa so si ase laga nos bisa si Por e abo man pena e chans di drinta den gobernacion, tanto bal abo cu ta na dies cuatro, dies cinco, dies seis, dies shete, dies ocho, dies nuebe, binti y bao nan, bo nan ya nada, bo ta bo lo por profila mane bo ke, pasobra ta semper ta esnan cu ta te y riba nan, nan ta nan ta esnan cu ta come, bebe, fiesta, anto sobra nan cuenta. Si. Ami ta haña tambe den e parlamentario Platt tambe no a no a profilisa manera mi tabata ke. Ma e expect mas tanto di dje cu e su mes, be yourself, no ta pasobra. Como, exactamente, como e ora e tabata den manso, e tabata profila basta bo. Si, no be yourself, no ta pasobra bo lida ta hasi mes un cos, bo ta ripiti mes un actuacion. Keda bo mes. Ami esey mi a sinti pasobra esey tambe a buta cu cada bes mi tende, mi ta sinti. cu ta cada bes ta negativo, negativo, nada cu e gobierno haci nunca no ta bon. Exactamente, anto ami ta punta mi mes e ora cu si nan si sinta loke nan haci ta bon. Si, si. Laga nos bay mesora cu TPK, esey ta di Calmus, ta bisa mi tin e acord pa mi no bishona nomber, so ta TPK.

Pasobra bo por ta, bo por ta critico, pero si bo keda critico, manera ta tin un mas tambe, tin un juffrouw tambe ta beza ta ripitié cu ta, No, be yourself, bin bo mes, be abo, manera ami, mi no ke ta deutly, mi ke ta richoson, bo a comprende cu mi dirty ta deutly. Pasobra e ta para pa kura por eso. Religiosonan tin un otro pensamentu, religiosonan tin un otro ideologia, religiosonan tin un otro idea, religiosonan tin un otro kombersashon. No ta pasobra Doyter ta trahasi tal kosa, ta tal kosa. Pero ami, mi ta haña el a hasi su trabou bon, tremendo parlamentario, e ta bini dilanti, e ta bisa kon a manera nan ta, pero pa ami bo mester ta kritiko, pero. corda keda riba e cos cu bo ta beyso cune. Exactamente manera bo a bisa, e unico problema ta di e partido mi ta kere, e no ta un partido hopi conoci, den e sentido no conoci of no tin hopi fanatico fanatico cu por yuda steun e partido aki yega na laga nos bisa un nivel un tiki mas haltu, pero manera ku bo ta bisa ku e lider si e keda nan nan mi bisa riba su punto i no sali manera ku nan ta bisa semper sali for di bo bachi anto e ora mi ta kere bo tin bo ta haña mas Ene nan ta comprende bo mas lihe y tambe plus nan ta acerca bo den e sentido cu ey por ta bo pensamento ta diferente door di bo henter bo partido ta pensa diferente anto rey nan bo por haya hende cu ta bisa bo sa bo sa nos ta bay simpatiza hunto cu bo nos ta bay all the way cu bo pero bo mester por gana corazon djene nan tambe. Correcto. Ultimo, Kem. E lider a hasi hopi cos pero ya lamentablemente el a cay sera. Pero con bo ta haya den e añanan que el a con bo ta haya con el a funciona den su trabao. Esey tabata parlamentario pa kem con bo ta haya kel a traha. Pa ami el a traha bon, pa ami el a traha hopi bon. E tabata critico, mi ta bisabo flat, critico pero E ta bisa kon nan mané nan ta, anto sin sali for di niun liña. Si e si MFK a hasi un kos rubes, e ta bisa MFK ke el hasi un kos rubes. Si e minister a hasi un kos rubes, e ta bisa ke e minister a hasi un kos rubes. Pero si e minister a hasi bon, e ta bisa ke e minister a hasi bon. Bo a komprondé, Kòmisar, e no ta draai orònd de bush. E tabata ril, pero ya. Ta e kosnan ku ku a sosodé awor aki, nos no nos no ken pa nos no ta ken pa husga, pero nos ta beishi ta wak e trabou ku el a hasi. Komo ta ña ku el a pri den den e kuater bon ña den e ultimo kuater añanan ku el a keda ta den parlamenta den parlamento. Bo sa komo e partido kompleto mes, partido kèm, mi ta haña ku e partido ta nan mi bisa e tin un bon rais den e sentido kual ku no solamente pa e kabesante Pero tambe e hendenan cual cu nan bisa e otro personanan cu ta riba e lista. Y e cabesante ta un hende echt a laga nos bisa hopi detaya y tambe hopi structura. Des tur cos pa e ta manera sali manera e tin tur cos documenta, e ta bay a base di ley, a base di tur e cosnan ey. Pero laga nos ta hopi sincero cu otro, hopi bia nos ta cuestiona un hende pa loke el a haci den Pasado mi ta bisa kua di e ministernan ku tabata sintá ei no su se por nan hasi algu bon, prima, pero tambe di e algu bon ei nan mester hasi algu robes, pero nunka bo ta tende sebe, a komprondé? Des semper aki nan ta bin kuestioná un hende, enton pa nan kuestioná un hende nan tin ku kuminsá no un kaminda pa nan por kibra e partido tiki tiki laga nos e mes asina i pa kibra laga nos pensá nan mester Kuminsá kome e rais pa kibra e partido pa e otro nenenan por haña chèns di sigui krese. Bo komprondé? Dus, i ami ta haña awor aki ku e partido tin un otro lider pa e elekshon aki i tambe esnan ku riba e lista ei. E lista ta hopi bon strukturá, hopi bon, hopi fuerte. Plus con e mucho homber ey. Villings, Villings, e pan firme. Villings ey ta lider awor den si. Si, e su number dos. E su, mi sa ta number dos e ta. Ah, ok. Jacoba. Aha, Jacoba, si, Jacoba, si, si. E tambe ta un hende hopi ketu, pero e ta un hende cu, manera mi ta bisa, su si ta su si, su no ta su no, pero e ta un hende tambe cu si e logra rena den gobierno, sa ku e ta bai hasi e trabou i manera debe ser. Esei e ta un wende konfiabel, pero mi sa duna e chèns tambe pa profilar. Ounke kon yòn ku e ta, e tin e kurashi, e tin tambe e e sabiduria pa por logra esaki. Ok. Ultimo, bo a fla mi bisa promé ku ultimo so bo mensahé, a veces nos ta bai largo. Debate. Como ta e debate bay? Ehm, bo sa, pa mi ta hopi s- eh, Anto sincero, vooral te eerlijk, dos, dos partido, honesto. dos partido, dos eh, Mio Corsou. Eh, mi sa e, e kende na, ami no ta tin, mi bisa sinceramente, ami no ta tin forsa pa wake, pasobra mi tabata cansá di trabou, mi tabata bin un ratu bai bèk, anto único, único manera ta ami di kominó wake, pasobra, ehm, Ta Meneer Pik Visas su no tabata tei. Pasobra si Meneer Pik Visas tabata tei lo mas sita wak e full. Pero debí ku e no tabata tei mi a bisa mi no ta bal la pena pa e sinta wak pasobra e no tin e e no tin e peso. E peso. E hende ku mi mester tei pa duna e kos peso no tei. Kòmensar pa ami no ta mas. Bo ta. Pero. Na mi bisa na mi bisa boso niki um e tabata un mi no sa como mi por ya mi cu e tabata un debate of cu e tabata un foro politico um pasobra wak um e preguntanan cu nan haci de cu e ta cosnan nonsense a mi yamel asina pasobra ta cosnan sin pia sin cabez um pero un un partido no ta no ta um. obligá di manda hende pa bai representá nan. Ta si bo ke bo ta bai, si bo ke bo no ta bai. Ke mendi, hopi hende a bisa, sí, dikon por ehèmpel MFK no a manda otro hende bai? Ma niun Charles Cooper, ma niun Charles Cooper, ma niun Charles Cooper por a bini tambe, pasobra e ta, nos a bisa e ta kapasitá pa papia, no? Nan bu ta sine. Exactamente, pero ese ta problema awor aki den nos comunidad, nos ke caba cu otro y nos no ke bay debati na un base di bo sa pa hiba Corsou dilanti, nos ke bay caba cu e person tambe cu mi tambe por bisa bo sa ami ta cabes di e lista anto mi ta manda mi ta manda abo como cu ta e sunte abo riba e lista Laga nan bati bo numa kon ke sea, pero anto pa nan bisa si, wak kon nos a kaba ku nan, wak kon nos a kaba ku nan. Nan por a responde nada, nan por a bisa nada, pero esei ta komo hende, bo a komprondé? Komo hende nos ke tin goso den e manera ku algu ya. e e e e coordinador a puntra algo eso no por a bisa el a keda mañana nan ta bisa na holandés mond vol tand sin para ei nan nan e sa kiko e bisa esun a keda neutral esun a bisa si esun a bisa no dus pa ami ami ta ñe laga mi los bisa gewoon henter un circo organisa ya manda un hende bai para ei nan nan ke ke bisa algo bon prima ke no bisa algo tambe bon prima so mi por a nan por a manda un hende bai para ei nan. Enton kada un pregunta ku nan puntra, bo ta kon bisa, no, mi ta neutral. No, mi ta neutral. Dus, bo bo bai kuestioná mi si ku e kos ta bon, ku e kos ta malu. Bo a komprondé dus, si nan a lo punta shen pregunta, enton mi bisa ku tur ta neutral, enton ki ki bo di riba ki bo di kuestioná mi? Bo hinda dai djus, pa bo mira no, kuma Lubi dau un partido, partido par. Pa hinda nan mi bisa mi si, ey, bo no a menshoná par. Partido par, e parlamentarionan di par. mi ta kue kuen siki rigor di e señora ei i tambe esun ku tabata minister di enseñansa ei. Atrobe, mi ta bolbe bisa atrobe, pa mi kuen siki rigor di komo parlamentario e no a pulverisá bon, so atrobe e ta ta si meskos ku Gisèle. Bo no sa kiora e ta piská. Ki ora e ta carni, ki ora e ta bon, ki ora e ta positivo, ki ora e ta negativo. Comensal bo no tabata sinti an si e Gobierno a haci algo bon e ta bin, e ta bin cosanan, e ta bin bisa an e Gobierno a haci algo bon. Na nos cu e señora el a haci bon trabao pero keda riba e issue. Si nan sin pregunta, Kon e, laat nos koe, kon e kortina mi tras ta? No, e kortina, MFK mester la siye lila, e no, mi no gust. Nah, mi a puntra bo e koló, mi a puntra bo kon e kortina ta. Esei tabata mi problema, e no ta keda riba e base. Anto esun ku tabata minister di enseñansa, pa mi mi ta dun'e totalmente un sero. Dikon? Dia ku bo tabata minister di enseñansa, bo no dun noten. Esei ta ami su pensamentu atrobe personal. Bo no hasi nada. Pero kada bes bo ta bati ein anvenedor, bam, dam, kada un koke el a hasi bo a bati'e. Pero ora ku abo tabata te, bo a hasi algu pa e muchanan, bo no hasi nada. Anto esei nan esei ta e e parlamentarionan di par kon a botaña kada un di nan a a a a move pa mi pa mi un kuensia ki kuensia ki rigori pa ami ta meskos ku Gisèl paso ora ke bin dilanti ta negativo so e ta kuminsá kuné te kab'é na final anto si esei ta drai ròn tambe so e ta buta kos èkstra so e ta buta kos èkstra riba dje ami duende mi no ta tende mi ta skucha. Anto bo ta skucha, bo ta analisá bon kiko e hende ta papia. Paso, mi por bisa bo, Ey, tal i tal i tal kos, anto e ta bòrda mas kos riba dje. Exactamente manera bo di. Bo sa par tempo, laga nos hopi sincero, temporada di señora Emily de Jong e Laagje, nos por bisa ku par tabata tin un rumbo. Pa mi par tabata pan. Criado. Par tabata pan. Exactamente. Si Emily de Jong, Emily de Jong de ahe par tabata pan. Comenzar ora bo mira Emily bo no ta worry bo cabes su bo ta bay food wak ha mi ta bisa tur hende a m'a vota pa pan un biaha pero m'a vota pa Emily. Dia Emily a sali for di pan mi tambe a sali su tras sa pa tur hende comprende e cosa ki duidelijk. No, pero bo sa ki ta e problema, mi ta kere wak den par, riba e lista di par tin hendenan no, ku hopi bon kurason. Ho, e hendenan kla pa yuda, kla pa pa traha, pero bo ta haña bo ku esnan ku ta te ariba di e tòp di e lista, kual ku ta laga nos bisa purba moda di, ami ta bisa semper kibra e lista, kibra, kibra e partido, pasobra Bo wak bon awor aki ken tur ta den top i rimanan ta enan ku ta buskando kosnan pa nan propio binesita. Anto ami ta siempre ta bisa bo sa un hende ku mi tin hopi aprecio p'e ta señora Ana Maria Pauleta. Mi tambe tin masha aprecio p'e pasobra ora mi mir'e mi tin masha rèspèt p'e, mi ta gusta kon e ta artikulá pero mi ke pa e keda riba e kos ke ta mester ta artikulá riba dje i no sa di forte ke kos ke ta artikulá. Exactamente pero ami ta mi ta kere bo sa kiko ta e problema mi ta kere mi ta kere si e ta den un otro un partido mi ta kere e por e por move mas mas miño ami ta pensa den e sentido ku por ta e ta mará tambe na e partido par anto ya Partin su moveshon straño nan, ya, e ke move, pero di nan mes e no por move, pero e tin ku puba kòfer kos pa nan, dus mi ta kere si tambe ta tur asina tambe ta un huró. E ta bai, e ta bai kuida, hopi kuidadoso pa nan, Sí. pa nan konta su bieu si e hasi algu robes, manera nan hasi kusi ta e su trajitu ku kasi nan por a konta su bieu. Korekto, esaktamente, esaktamente. Dus mi ta pensa mi di mi sa, Semper, mi tin hopi apresio p'e, pero mi ta kere portá Par no ta e e lista ku Ke mester ta den dje? ta balor'é komo persona. Wao, m'a mira hopi komento riba e ta bisa mesun kos ku Pauletta no mester ta den pap, e mester ta den otro. Mi ta kere si e ta den otro partido, mak mi ta kualke otro partido, mi ta kere e por bai profilá hopi bon, e por saka hopi hende Tambe ku por laga nos bisa ku e partido ku e lo forma kuné e lo por haña su hendenan pero pa riba su mes ya antes naye nos por bisa ku par tabata bon. Awor aki para laga di deseá den sentido kual ku manera for di temporada ku e midaña Asia Refiná a baha bai debí na Covid. Midaña Asia Refiná tambe ta na profilá basta bon te ku temporada Covid ta bini. Sí, sí, sí, sí. No, exactamente, komo ya ku nos tin ku ta sinsero ainda nan ku ta for ta papar ta ainda nan arogante. Nos mester ta hopi franko ku otro pero. Mi ta haña, of mi ta haña no, sorry, mi ta kere temporada ora Koffie ta bini ku e stress di. Be come aros ku huevo. No, si, no, pero e stress, dus kual ku kosnan mester wòrdu di hende, anto kual ku bo no por move manera bo ke, anto dus a bini tambe lockdown, a bini kiko medida, dit, dat, dus tur e stressnan ei mi ta kere a bisa, of mi a pone bisa, bo sa, I'm done with this. Dus pues a Nzuka ma lek orait. Anto mi ta kere awo ki kuense ku e kos ta si manera ya awo ki ta mi ta kome i bebe ta mi kuki kosa ki ta ami por hasi ami por wil en dil mane mi a ta bon. Anto e ta mirando tambe ku e kos no ta bayando den bon direkshon anto ami ta haña ku bo mester laga nos bisa ba bo flow un tiki den sentido ku hey mi ta mirando ku dikon otro partido ekis partido tin hopi hende Hopi fanaticada, hopi hende ta ta riba e e hendenan ei, anto seca nos nada, ketu. Mi mester di hendenai, o pa mi gana hendenai, kico mi tin cu haci? Mi tin cu ba mi flow, pa mi wak hey, kico mi ta haciendo robes? Kico mi por cambia? Kico mi por mehora? A mi ta Anto haña, asina bo por mane. a mi ta haña mas miho e high society ke ta sintié e tin cu bin den lodo. pa e komprondé kiko e. Sòri ku e palabra ta un tiki brutu, pero ta asina mi ta mir'é. E tin ku baha drenta den e lodo pa e por komprondé kiko e pueblo ta pasa den dje. Pasobra tanten ku bo ta den e high season ei, e hendenan no ta kom, tin hende ta komprondé bo, mane ami lo no komprondéle nunka pasobra mi no ta komprondé kiko e ta papia. Bo a komprondé ke mi ke mi kuminsá, bo tin ku baha, anto stòp di buta mas kos riba kò ku no ta. Stòp di tria mas broyo. Kuminsá la nos keda riba e kò ku nos ta bese kuné i no buska mas broyo. Ami ta asina mi ta mira ende. No, eksaktamente manera bo ta bisa. Manera awor aki tin enter un diskushon ku e di si di e marchena bo e palu un a dominó. Anto dos dos biaba batiendo na e bou. Si no, prima, awo mi ta medi no. Anto mi ta ya ku tur rèspèt pa e hendenan ku tuma dominó ku dominó i bon. Mi ta apresiá masha e kos ku nan ta hasi, pasobra hende ta e kos ta hopi rustig, hopi trankil. Asta mi ta gusta kon e polítikonan ta bin hunga ku nan, nan ta keda noutral, nan ta kita nan bachi di polítika i drenta den e pueblo. i bisti e bachi di pueblo pa bo sinti bo kon e pueblo ta sintiele, kon humilde e pueblo ta. Pero mi ta kere, ku tur respèt pa Miner Quency Kirigori, e no sa ki ora e kita e bachi. Esei ta su problema. Pasobra mi ta kere ora ku e mira su kontrikantenan, un por ehèmpel, e mira su kontrikantenan e ta ko'e bachi bisti. Anto Hallo, bo ta un kòrda ku bo ta den pueblo. Bo ta den pueblo e momento ei. Ta meskos ku mi ta kue mi, ami, mi tin un problema, òf mi tin un malesa, pero mi tin ku baha aki. No ta pasó mi tin un kontrikante, ah mi tin un kontrikante mi tin ku subi. Nò, mi tin ku join e kontrikante. Hallo, kiko nos ta bai si kuné? Kiko nos por hasi? Kiko. Anto, kada bes bo mes atrobe ta sali den publisidat, kendenan di Marchena ei ta kue un fadá ku bo. Pasobra. Ora nan kere a trobe, ora mi nan kere ku bo ta ku bo ta piská òf bo ta kami, ku bo ta rir, òf bo ta fake, òf bo ta positivo, òf bo ta negativo, nan no sa, anto nan ta sinti nan inkonfortabel ku bo. Nan no, pa ami nan no tin konfiansa den bo. Pasobra pa nan ora bo bien ei bou Exactamente. nan ta broyo bo ta bin trese. Exactamente, manera ku bo ta bisa solamente anto i nan bo ta mira tambe kual ku e hendenan tambe kual ku Ma e manera ku e komo lider i tambe esun numero dos mi ta kere òf ta numero tres esun otro ei ku tambe ta blo bin bisa ku e di si ku e ke kita OB ku pone Kiko prima bo ke kita OB bo ke laga e OB mak di tur bo tin un puba moda di gana kurason promé di ene nan pasobra bo awor ke nan no tin konfiansa mas den bosnan dus bo tin ku puba moda di gana e konfiansa bèk Cual cu Ana Maria Poletto ta haciendo esaki na un gran escala, pero e dos nan ey cu ta sinta hunto cada vez bay den un live pa pa djis pa bisa cu nan ta wata live ta kibra e partido siendo cu lugar di bosan gana curazon di erenan pa nan basa Eran ki ta nan nan ke nos ke mira kambio di nan laga nos bandona nan un chèns pero e manera ku nan ta profilá nan no ta haña nan nan no ta laga e duna e nan un chèns tambe bisa bisa laga nos duna nan un chèns. So bo no sa ki nan ta bo no sa ku nan ta nan ta banda links òf nan ta banda reks pues so pa ami esun esun ku ta sinta banda di Quincy Gil di Gori ey pa mi mi no sa ki ora e ta real ki ora e ta fake ami si tin miedu di dje total. So ora mi mir'é gowon mi ta bisa mihó mi distanshá mi mes for di dje, pasobra mi no sa ki ora e ta ril, ki ora e ta fake, pasobra bo ta mir'é ta pro, pro, pro, despues di un rato mi ta kere, si bo hasi algu robes e ta dal bo un kuchu tras di bo lomba, anto despues konta bo bieu tambe, anto ei nan a dipende na ei, bo tin ku keda hopi leu for di nan, no ser ni ser, ni no sera ni amistat ni hari saka djente ku nan, mihó bo keda leu for di nan. Si, dos partido nobo, of dos a trenta. Un di nan ta nobo ku ta Mio Kòrsou. Ki bo ta bai ekspèkt di Mio Kòrsou? Bo sa mi no a mira nan hopi, pero mi a bai puru a moda di buska mas informashon di nan, kiko nan ta para pega asina. Ya ta di mira ki e pueblo mester bai disidí, ki e pueblo ta bai skohe. Sí, te cos. Dus, Bo- bo sa ta, ki- ora nan ta nan drenta gobierno bo bira bisa meneer, bo sa nan a logra se saki, nan a se sei of si nan tabata den coalition o oposition, dus e te ora bo bo bisa. Si nan no aña chance drenta, ya, bo por bo por pinta Shelly tera mes m- lujoso, Sí. pero cu bo no aña chance drenta, bo no sa con e cos ta Laga loke mi ta feel, sinti. O sa, mi ta haña esun ku awor aki mi ta kòrè partido awor aki ta esun ku e miner a pasea, a duna e batuta na su yu. Mi ta haña ku e ta probabilisa hopi bon. E tin un ot, e ta bes ta kambiando mi pensamentu di e partido. Pasobra promé promé dia ku e miner tabata tei, e tabata, mi ta puntra mi mes. Si nos bai independencia ti ta cai hende ta cai idea mi tin wapo si mi tin bai si nos bai independencia no nos ta prepara pa independencia esey tabata mi mi mi mi doel y awor cu eyo a take over nan a hende bisa semper tin un otro pensamento un otro idioma cu nan ta papia bo sa e ta convence mi mi ta bezig ta work pa mi wak con e ta kon e ta pulverisá, kon e ta bin dilanti, kon e ta akua ku tur e kòne. Pasobra mi ami su wowo ta riba dje, pasobra mi ke mira su style, no di su tata, pero e kon bo pensamentu ta. E asina, mas simpel. No, exactamente. Mi mes no a mira mashá, ma tene di dje si mi kisa bo ta papia di Meijer o so.

Dedo. Semper el a boga pa independensia. E semper ta bringa pa independensia. E ta, e ta sali, papia kit ku Hulanda ta kiko, Hulanda ta kiko, Hulanda ta kiko, e kos ei. No, mi no tin masha di bisa di esei debí ku ya mi no a bai vrdí primé si esei. Sí, sí, Mi a bai sí, sí. paga mas bien, mas tino, mas bien riba esnan ku te kaba i kiko nan a hasi den pasado, kiko nan ta hasiendo awor aki, enton kiko mi por bai verwagt nan ta bai hasi den futuro. Den parti final aki, mañanti e elekshon. Positive media tambe ta pas'é, mi ta kere mas mió e ta pasa e resultado, no ku e ta tur kaminda, si no nos no ta den e seyu, so nos no no ta kompetí ku niun hende, pero nos ke ta houn resultado. Ki bo ta ekspèkt di e resultado mañan ku Dios ke? Bo sa, mi ta bisa semper e ta un sorpresa. Loke si mi bo bisa tur hende ta si bo tin e chèns hasi uso di bo derechi di vota i vota konsiente. Vota pa esun ku bo ta pensa ku den bo bista por a hasi e mihó trabou, anto laga na Ser Supremo anto nos ta wak ken ta. Bai traha cu ken la? Mi bisa e así no. Bos y pueblo ta bos di Dios. That's it. Exactamente. Si. Pueblo dicidi esey pasobra Dios a dicidi esey. Esey. Corecto. Exclusive, nos ta bay largo pasobra en berdad e programa aki a bay largo wey pasobra nos ta keda ampia riba tur e partidonan, kico nan ideologia ta, ki nan pensamentu, ki ta nan negativismo, ki ta nan posivi. Posibilismo kiko nan ta bringa kiko nan ta ki nan ta para p'e ku tur e kone. Eskluze mi no ta bai kansa bo mas pasobra mi sa ku aya nan ta kasi yegando tres or di mardugá pero tòg danki pa si ta dies pa tres mi ta mira mi ta suponé ku tin awor aki anto tòg danki pa e tempu ku bo a duna pa nos por a analisá un ratu so abo ta wende krítiko, so abo wende krítiko. Mi tin wende krítiko mas pero e no ta kla pa bin den den publisidat pero mi a skohe abo. Anto bo ta kere bo mes sa ta ken e ta pero eak danki a trompea mas pa. Nos por a papia riba e tópiko aki. Danki na abo, danki na e spasio tambe ku nos por a deliberá algu tokante di e elekshon di mañan ku Dios ke den e spasio di Let's Talk. Anto di e forma aki tambe mi ker a gradisí bo, deseá bo un felis anochi, nos oyentenan tambe un felis anochi. Kòrda bo Shonnan, bai hasi uso di bo derechi di vota, vota konsiente i tambe na final esun ku sali, laga nos bisa e partido ku sali esun ku tin mas tantu voto, laga nos ta gewoon eerlik ku nos mes, laga nos laga e partido forma ku esun ku e ta deseá di forma kuné i laga nos ta gewoon. Join, laga na sempri mi bai di bisa join e crew anto laga nan hasi nan trabou anto duna nan e chance tambe pa traha manera mester tra. Esei ta sigur. Escludo demasha danki mes mi oyentenan tambe, mi televidentenan tambe, mi siguidornan tambe masha danki mes. E programa aki bo bai waki si bo no tin Facebook o bo bai waki riba YouTube e mesun nomber Positive Media Curaçao. Mi yendenan abo tambe mesun cos, paso feliz martuga, so ta martuga pa bo.

Pa repartishon di asiento, solamente votonan bálido ta konta. Aunke ku tin hende sa duna un nifikashon na voto blanku, ta importante pa bo sa ku lei di elekshon no ta duna nifikashon na dje. E ta kai den e kategoria di voto inbálido. E persona ku vota blanku ta konta solamente den e kategoria di kuantu persona a bai vota. Pa mas informashon por subi nos wèpsait òf social media. Bo voto Bo derechi. KSA ta sòru p'esei. Si bo tin años ta vota òf si ta pa promé biaha, vota por sinti komo un responsablidat hopi grandi. Pasó, kon ku bo mir'é, bo desishon ta kontribuí na gobernashon di nos nashon. P'esei ta importante pa bo sa kon pa vota. Pa bo voto ta balido. Cu e potlood cora, yena e ronchi dilanti un nomber. Por vota pa un hende so di un partido so. Si bo ke pa bo voto conta, yené cu e potlood cora. Pa mas informacion por subi nos website of social media. Bo voto, bo derechi. KSA ta sorpresa ei. E papel di vota òf stembiljet ta e papel riba kua bo ta vota. E ta un papel hopi importante i di gran balor. P'esei tin e firma di presidente di KSA parti patras di e papel pa bisa ku esei ta e úniko papel ku por vota riba dje. Riba e papel di vota tin e listanan di kandidato ku ta partisipá na elekshon. Kada partido ta haña un number i un koló riba e papel di vota. Despues ku presidente di urna verifiká bo informashon personal, bo ta haña e papel di vota pa bo por vota. Si bo nota algu ku no ta kuadra na e papel di vota òf bo a hasi un fayo, indiká esaki mesora. Pa mas informashon por subi nos wèpsait òf social media. Bo voto, bo derechi! KSA ta sòru bes lei. Pa e dia di elekshon kana ordená, tin algun regla ku abo komo votadó tin ku kumpli kuné. Pa mantené un urna limpi, kome i bebe den urna no ta pèrmití. Pa garantisá un ambiente tolerabel na urna, no ta pèrmití pa huma òf vape den urna. Pa dia di elekshon tur kos na urna kana ordená. Bo aporte ta importante. Pa garantisá sekresia i privasidat di abo komo votadó, no ta pèrmití pa saka potrèt òf filma den urna. Pa salbaguardiá bo derech di voto, no ta pèrmití pa bende bo voto.